Haia guys, croeso nôl i sianel YouTube Label Deg. Cofiwch i hoffi'r fideo yma, i danysgrifio ac i wasgu'r notification bell. Mae gyda fi fideo bach neis i chi heddi, achos fi am ddangos i chi sut i fi'n paratoi ar gyfer y gwanwyn. Felly heddi fi am rannu cwpl o dips a dangos i chi cwpl o eitemau neu cwpl o products fi'n defnyddio pan mae'r haul yn dechrau dod allan. Ok, newn ni ddechre gyda y routine gofal croen. Sdim lot wedi newid o ran y cleanser a'r toner, y pethau fi'n defnyddio. Fi yn lico stipio gyda'r un cynnyrch achos fi'n gwybod bod nhw'n gweithio i'n rhoi ni a dyn nhw ddim yn rhoi breakouts i fi. Ond, rhywbeth newydd fi wedi bod yn defnyddio'n ddiweddar yw Eli Hael. Nawr, mae'r Eli Hael yma yn benodol i'r wyneb, Um, fi wedi sylwi dwi e ddim yn rhoi unrhyw spots i fi na unrhyw irritation. Er bod e bach yn ddrytach na Eli Hael, um, dych chi'n defnyddio ar eich corff. Fi yn meddwl, os bod croen sensitif gyda chi, bod hwn yn Eli Hael perffaith ar gyfer eich gwyneb chi. A fi'n gwybod bod chi fod defnyddio Eli Hael bob dydd o'r flwyddyn, ond fi wedi sylwi fi'n neud e'n fwy aml pan mae'r haul allan. Na i symud mlaen i dolur nawr, a na i just gweud fi'n caru y bag make-up newydd ma. Mae hwn o Primark, fi'n credu oedd e'n bedair neu pump punt. Okay, drygwch mor fawr yw e. Ond o'n i'n siarad bod hwn yn lyflu, a fi wedi bod angen bag make-up newydd ar spel, so fi'n really hapus gyda hwnna, ond ta beth. Ie, yeah, make-up. Eto, dim lot wedi newid, ond mae ambell i beth newydd gyda fi. Fi'n fi mwynhau defnyddio adeg yma o'r flwyddyn. So ie, yeah, mae dy fi rhyw bedair eitem um, newydd fi yn hoffi defnyddio adeg yma'r flwyddyn. A'r un cynta yw Hi! Ie, fel o'n i'n gweud cyn i Gwenno ddod fewn, um, cwpl o eitemau fi'n hoffi defnyddio ar yngwyneb i. So, yr un cynta yw'r setting spray yma. Ok, mae e o Charlotte Tilbury, ond tip fi yw, os ych chi moyn trial rhywbeth sydd bach yn ddrytach allan, i ordro uh, size samples. So, nhw'n lot yn rhatach, a chi ddim yn gwario gymaint o arian wedyn i, os, os bod chi'n casau'r casau'r eitem. Uh, felly ges i hwn fel sampl ar y wefan, a mae'n eitha mawr. A hyd yn hyn, thumbs up oddi wrtho fi, so um, falle pan bydd hwn yn rhedeg allan, byddai'n ddigon hapus i wario bach mwy o arian wedyn um, ar yr un mwy. So hwnna, ia, hwn yr un cyntaf fi wedi dechrau defnyddio. Yr ail eitem, neu'r ail beth, cynnyrch, ddylen ni weud. Sori. Yym, ie, primer. Nawr, fi'n rili ddrwg am beidio defnyddio primer. Mi ddyla chi ddefnyddio primer ta beth, ond fi'n gweld yn y gwanwyn bod yng ngholer i yn fwy tueddol o ddod i ffwrdd achos y gwres. Nawr, mae cael rhywbeth fel primer yn sicrhau bod y coler yn aros arno, a mae fe'n actually wneud y foundation edrych lot neisach. A symudwn ni mlaen i foundation neu BB cream. Yn y gwanwyn, fi yn hoffi defnyddio BB cream yn hytrach na foundation. Fi'n gweld foundation yn gret yn y geiaf, neu os bod chi yn mynd am rhywle mynd i rhywle am y dydd, mae'n aros arno'n hyrach. Ond os fi moyn y drychiad bach mwy naturiol, fi'n meddwl bod y BB cream yna, yma o gân i ei. Yy fi'n credu oedd hwn tua chwe phint naw deg naw. Yy ma' fe'n dod arno'n rili ysgafn. Na i jyst cael bach allan actually. Oce, chi'n gweld hwnna? Mae'n edrych braidd yn dywyll, ond pan i chi'n blendio fe fewn, oce, Mae e bron fel rhyw fath o moisturiser gyda bach o tint ynddo fe, a fi'n meddwl bod hwnna yn rhoi um, glow bach rili really neis i chi. Falle os ych chi eisiau gwisgo colir i'r ysgol a bod chi ddim eisiau gwneud yn amlwg, byddai'n rili, really, really argymell cael BB cream. Iawn, so dyna'r cynnyrch fi wedi bod yn defnyddio ar yngwyneb i, y cwpl o gynnyrch newydd hefyd. Ond y peth nesaf fi'n licio wneud pan fi'n cael spring clean yw taclo fy ystafell wely. A gewch chi weld sut fi'n wneud hwnna yn y clip nesaf.

A wrth bo fi yn tacluso bedroom fi, o'n i'n meddwl, right, mae gyda fi llwyth o ddillad fi ddim di gwisgo. A nes i glywed y tip yma, spel yn ôl, o rhywun yn gweud, os bod chi ddim di gwisgo eitem, Um, mewn chwech mis, neu mwy, byddwch chi yn debygol o beidio i gwisgo hi eto, sy'n ffordd rili really ofnadwy i feddwl, ond fi wastad yn meddwl, os bod fi ddim eisiau eitem, fi'n siŵr bod rhywun eisiau eitem. Felly, nes i bag. Mae'r bag yma yn llawn o ddillad fi'n mynd i fynd i siop elusennol a fi'n credu bod hwn yn ffordd gret o gael spring clean ond hefyd chi'n mynd taflu'r dillad ffwrdd chi'n bod, achos maen nhw'n ddillad o ansawdd rili really da jyst falle bod fi wedi tyfu allan ohonyn nhw neu um, bod fi gormod o bethau tebyg oedd hwnna'n rhywbeth nes i sylwi gosh faint o dopiau di fi'n gallu cael So o'n i'n meddwl, reit, fi'n mynd i fynd â rhein i siop elusen a mi fydd rhywun allan yna yn ffindo gwerth arall i'r dillad 'ma fi'n siŵr.